Salama madame Fara a! Salama madame Fara! Manahoana akia ndry ry soa? Bevoka firy vola ny riko izao? Tena tsy haiko tsara a! Oh retsy! Mila manatona tobim-pahasalamana nareo an! Mba misakafo soamatsara anefa ve ndry io? Hainao ihany ny hasarotan'ny fiainana fa miezaka manao izay mety izay e! Tena mila misakafo miova hova sy maro loko ary ampy tsara ny vadinao an! Mba ho salama sy hatanjaka tsara ny zanakareo. Soa, tokony manantona tobim-pahasalamana. Fara fahakeliny inefatra indry mandritry ny vohoka ahafahana manara-maso sy mahazo ny tolotra ara-pahasalamana ilain'ny reny sy ny sasam-bohoka ahafahana misoroka ireo olana mandritry ny fiterahana. Manatona ny Renin'ny Mpitarika na mpanentana ara-pahasalamana, izaho izao anisany, ahafahana mahazo torohevitra maimaimpoana toy ny sakafo tokony hohanina rehefa mitondra vohoka. Nirina, Ny vadinao mitondra vohoka anie ka mikasika anao koa e! Za ve? Ie, tokony manaraka azy ianao rehefa mandeha misafo eny amin'ny tobim-pahasalamana izy mba hampahery azy hanohy hatramin'ny farany ny fisafoana iny efatra. Ampio izy amin'ireo asa aman-draharaha ao an-trano, ahafahany maka aina amin'izay mahatanjaka tsara ny zaza vao teraka. Misaotra betsaka Madahafara amin'izany torohevitra izany. Izao dia izao ihany izahay dia hanantona CSB. Tsy misy fisaorana. Izaho anie mpanentana ara-pahasalamana e! Raha toa ka mihira torohevitra, aza misalasala mihitsy manantona ahy.

Ianao ilay niteny hoe afaka manatona anao raha misy fanontaniana, dia ireto izahay. Salama nareo? Ie, inona no afaka ataoko anareo? Mivahalana be manko ilay zanakay a! Tena mila toro hevitra izay madame Farah! Efa nahazo fitsaboana ve ny zazakely? Mpahazo ny zaza io mivalana io, fa matetika resaka tsy fahadiovana no mahatonga izany. Fa aiza moa nareo no mangery? Tsy tsy dia lavitry ny tranonay eo ihany ka. He! Dia ny mikrôba avy amin'ny malotonareo ihany no entin'ny lalitra eny amin'ny sakafo. Mety ho antony mahatonga ny fivalanana koa izany an! Tokony mampiasa gabone fa tsy mandeha eny ankalamanjana an! Mba hisorohana ny fandotoanan'ny rano sotroiny sy ny fiparitahan'ny aretina. Ny tokony ho izy aza dia manana gabone ara-pahasalamana ny isan-tokantrano. Tsy dia sarotra anie ny manamboatra gabone amin'ny akora izay misy ohatran'ito e! Izany hoe misy rindrina, mitafo, Misy varavarana ary misy lavaka afaka sasana sy saromana rehefa avy mivoaka. Ary toerana misy ireo taratasy avy nampiasaina. Mila diovina isan'andro ny kabine. Ary ampiasaina amin inona tony? Anasana tanana io ka! Hainareo koa moa fa noho ny tanana maloto, izany hoe tsy nisasa dia tonga any am-bava ny otrikaretina ka mampivalana. Tsy mety azahoana aretina mahafaty mihitsy aza. Izay no tsy maintsy anasana tanana miaraka amin'ny savony na lavenona rehefa avy mangery, rehefa avy mamafa zazamangery, alohan'ny hikarakarana sakafo, alohan'ny hanomezana sakafon-jaza sy hampinonoana, alohan'ny hisakafo. Hay ve e! Mazava ho azy, tsy adino ny manisy tipi-tapa. Rano sy savony na lavely ny ivelany, ahafahana manasa tanana rehefa avy mivoaka. Lemana tsara aloha ny tanana, avy eo asiana savony na lavenona, dia farany kobanina tsara. Hay ve? Andao isika hanantona ny besinimaro handanjany zanakareo ahitana raha tsy ampy lanja izy noho izy mivala an'io. Koa satria tsy ampy lanja ny zanakareo dia manasa anareo hanaraka tsikonona mba hanarenana izany. Koa tsy mandany vola be ve izao? Aa ka! Sarotra satria vokatra eto an-toerana ihany no hikarakarana ny sakafo ara-pahasalamana. Androany isika dia hikarakara vary amin'anana miaraka amin'ny totokena. Dia papaye no ataontsika tsindrin-tsakafo. Aza adino an, fa tsy maintsy mampiasa sira misy iode isika hitombon'ny zaza. Nareo koa anie afaka mamboly legioma eo an-tokotany e! Misaotra betsaka madama fa tena ho avy foana izay mandritra ny tsikonina e! Miverena aty elah. Soa! Hitako sahirana be ndry amin'ny asa ato an-trano. Aleo fa za no hitondra an'i Batoto any Amtsikonina androany mba hanampiako an-dry. Misaotra vadiko fa tena manamaivana ny asako ianao a! Ary lasa mazoto homana kosa lesy ialahy zany Belo a! Ao sokafy tsara ny vava! Aah!